Här Sven Clement. Här Clement, Dir hutt d'Wuert.
Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, et kënnt net all ze oft vir, datt ech de Kolleegen, déi hannert mer sëtzen, muss a ville Saache Recht ginn, mä hei huet den David Wagner awer e puer wichteg Punkten erwähnt. Mir hu virdrun oft héieren, wéi wichteg multilateral Conventioune sinn, an Zäiten, an deenen d'Beneficer vun der internationaler Zesummenaarbecht ëmmer méi a Fro gestallt ginn. Ech wëll dofir hei elo guer net laang op den Atout vun engem internationaler, vun enger internationaler Conventioun agoen. Ech mengen, do si mer prinzipiell gréisstendeels alleguerten domadder averstanen, datt et gutt ass, datt en Accord a Steierfroe fonnt konnt ginn. Dofir huelen ech meng Zäit, fir op e puer Aspekter aus dem Gesetzesprojet anzegoen, déi ech perséinlech an och d'Piraten net esou gutt fannen. Ze kritiséiere sinn hei virun allem emol d'Commentairen zu den Artikele vun der multilateraler Konventioun, déi d'Regierung zur Verfügung gestallt huet. An deene meeschte Fäll, an deene Lëtzebuerg sech d'Recht geholl huet, eng Dispositioun oder en Deel dovun net wëllen unzewenden, Fënnt een als Erklärung nëmmen e kuerze Saz, dee seet, dass Lëtzebuerg sech d'Recht hëlt, dës Dispositioun, dës Regel oder dësen Artikel net unzehuelen, well se optional war. Wisou? Ma well ech et kann, ass hei also d'Devise. A wéi soll een dann nach novollzéien, op wéi enger Basis an en vue vu wéi engen Ziler d'Entscheedunge getraff sinn? E Mangel un Transparenz gëtt et awer net nëmmen hei. Och de Fait, dass et keng Version consolidée vun de betraffene Gesetzer gëtt, e Punkt, dee jo och den David Wagner ugeschwat huet, ass e Problem fir de Prinzip vun engem lieserleche Gesetz. Well wann nëmme Leit, déi dofir bezuelt ginn, sech kënnen Zäit huelen, fir e Gesetz nozevollzéien an den Impakt vu Projeten, déi mir heibannen diskutéieren, kënnen verstoen, da maache mer d'Liewe vläicht e bëssen ze komplizéiert en vue vun enger net nëmme Simplification administrative, mä enger Simplification législative. Misst ee sech jo awer d'Fro stellen, ob et net heiansdo besser wär, wa mer géifen higoen an tatsächlech de Clienten vun deem wat mer heibanne maachen, nämlech alle Biergerinnen a Bierger, net nëmmen den Auditfirmen, tatsächlech e lieserlecht Gesetz géifen zur Verfügung stellen. Ech hu mer soe gelooss, datt dat mat den neien Technologien net onméiglech ass, fir esou e Merge vun Texter ze maachen, wéi een dat an der Informatik nennt. Deementspriechend ass hei definitiv e Mangel u gudder politescher Kommunikatioun mat alle Bierger. Schlussendlech ass och d'Umierkung aus dem Exposé des motifs ganz interessant, dass Lëtzebuerg ëmmer déi Dispositiounen gewielt hätt, déi am beschte bei seng, Zitat, politique conventionnelle gepasst hunn. Dass grad dës Regierung, déi sech jo eigentlech grad onkonventionell a progressiv wëllt ginn, dann hei, wann et ëm Steierfroe geet, drop aléisst, datt alles beim Ale bleift, dat ass zumindest e bësse kontradiktoresch. Et léisst drop schléissen, datt am Beräich vun engem fairen internationale Steierconcours net wierklech vun engem Ëmdenke geschwat gëtt. Mir wäerten dese Projet de loi nichtsdestotrotz matdroen, well déi Dispositiounen, déi ugeholl ginn, sinn e gudden Ufank. Mir bedauern awer nach eng Kéier de Mangel un Transparenz, datt d'Bierger, déi dësen Text eventuell liese wëllen, net Esou einfach dee kënnen novollzéien. Hei gëllt et also besser ze ginn, hei gëllt et besser d'Gesetzer no baussen ze droen, well soss maache mer dat heite fir bezuelten Auditfirmen an net fir all Biergerinnen a Bierger. Ech soen Iech Merci. Merci, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert. Här Finanzminister Pierre Gramegna, et ass un Iech.